Wuod Nyabura chiew maber. Uh -huh. Apako Jehova Nyasaye. Uh -huh. Uh, in ichiew nade? Achiew ah, ma fine, thank you. Hey. Chiew mago chonga piny malemo. In. Machako odiechieng' ma makare. In. Dan. Okay.
Okimini. Ani timo ma no, e. kopo ni timo adier gimi wacho no, e. titimo maber kabisa. Yes. Wuod Nyaboro ing'e ni chandruok mako ji mopogore opogore e piny mm. ma wantiere ni, mm. to sama chandruok omako ng'ato nigi chung' kode. Mm. Wawinjore. Mana dier. Bi ing'e landlord.
Landlord ang'eyo.
Landlord eh, kindi chalo godo nade? Ah, mara to en osiepna. Mari en osiepna. Iluonge ni Jakisa.
Iluonge ni Jakisa. Wuoyi makwach ahinya.
Okay. E, okay. Samoro ka tegno, mm. tachwade kata three months ahead. Oh yes. E, koro sama onwang' ka pok achulo, mm. to kodonre koda. Mm. Ong'e ni ababa ah, ni nyaka bed ni otu. otuo to seche ma sama tegno to 3 months eh oyino sip mano 3 months ahead mm. chudo achwade chwade dwe mar kaka sani wone dwe mar abiriyo eh ichwade nyaka dwe mar ochiko to wuod jaboro seche moko be nitiere ma piny ok bedga maber mm. ma in ma instead inyalo bedo kod gope mar dweche adek mar dweche adek seche ma ichule dweche adek

rum kapok ichule Kapok kata ichule. dweche ariyo tin osip mane kindu ka en pesa Or- os- Dodo, gima ne wala mutimo kod landlord mane ala motimo kod landlord Yes.
ma kichule to mor to Eh. kok ichule Ah, ah.
mano kieyi koro Mm. osipna moro landlord ne otho pole pole mokwongo mano fain mar ariyo Ehe. pile kopo ni chandruok nitie Eh. tichung' kod ng'ato Mm. koro gima chande fadha advice me Mm. Wasol koso kik wasol? Hey, ne landlord. Hey. Apinyi cha kilokori ka mipenja men landlord matek tin misepa kaka inusi landlord cha. Landlord ne otho. Hey. Tarik Nyasaye okawe. Otho tarik adi?
tarik weng'iyo pok oyike pod ikruok dhi mbele ikruok dhi mbele
no liel nyalo kata mana no no no liel nyalo kata maki kata ka piny tek mano does not mean ni ng'ato iwito nyaka tim ikruok ma ike in ing'e ni chandruok oneno bisefwenyo ni chandruok nyalo neno ka in nono to ipo ka yudo pesa landlord chandruok oneno landlord otho wuod nyaboro un kaka tenants jok modak e iye ka Eh. mi- mi- rol wen ang'o ka landlord otho kano titwa maber ah ok Monyalo- iwinji monyalo ok winji wachwa- koro ichako classification monyalo wenwa kata dwe achiel moro kal wuod nyaboro in miwuoyo kamani in mako kinyisa kindi gi landlord nicha landlord otho wan kaka jok modak e landika watim nang'o remember Rest mi, in peace, landlord. kaka corona covid-19 nomako jini Ng'at ma nigi ute.
kinyise ni jatelo am very sorry kama ni ichulowa waduogi 50 percent iwinja mm. wadok chien wena kata mana dweche moko adek kata dweche moko ariyo to penji ni to diere mana agedo korona de nitie ma landlord mok nyal yie mondo dewi kata didi Embe koro chando kogore. Otho.
Wurie buru lad lodo nindo. Mokwongo rest in peace. Ok mano tiwacho gi ji te. Ousna- Joma dwari nyaka joma jonyiego. Ousna ode kama dake ni. Koro migapi kaka tena nena ng'o? Rest in peace. Kende. Oromo. ok sol Alemora nyuola.
odong' maber Nyasaye oket Chuny marehemu kama okwe. Basto jok modong' kani ochak laro mwandu gi bagni, wiji wil gi red. Ki gichoki. Ne ok wachok bwana. Lalo nok chok ko.
Ajajaja.
Ok choki. Ng'ama nigi landi.
Ah ah. Ah.
Do, okay. Ng'ama nigo chandruok ok maki. Make lakini.
Eh.
Usikoro nyako dogi e drawing board. Hey.

An- an- Nang'o, nang'o, ok en watni.
Gimane go yen pesa ni ot. Dallas. Ah, no. Yes. Hey Lilian.
Ah.
okay landlord wadwa
apani daki koso wede na miki Yes.
alerni antiere ba Aka. oka wood ma landlord otho itimo nang'o kaka ng'ama odak e land usolo an kaka an michael ochiemo wuo mar uyoba migowa eh

Inyuko sip na moro koni en kopo ni en gi gowi mar rent Ema ochulo. mane mochulo mondo odhi omak migawo. Nikech adier gimoro iwu ing'eni ok dagi wacho ni ani ot achiel ne ma nyaka ne chak dagi kibiro dongi samoro idar. Eh. Ichak idhi kama chielo. So gimoro iwu en ang'o? En pesa. Ma be kok imiye to en mana wach. bwana father luwore be kaka ng'ato ong'iyo kod landlord kanyisi ni anto landlord natos ng'a osiepa Eh. en ng'at ma samoro anyalo chule kata mana dweche adek ang'wen mbele sama in go ogena sana eh sama in go sama an go to sama ionge go go banyi sen jadolo Eh.
ne jatelo eh miya dweche adek bomi amiya bomiya miya samoro dwe machielo kalo felix en nang'o nyichela ba wang' ti to tama wuod ma Eh. ka nitie donge ineno ga ka miyi wang'ni to ba obaga wunya koro bro waelewana Ki- en kong'ielo rengo ki kanyalo wuoyo. golo kata dhiang' matin kiwuoyo Eh. to ng'ama long'o ndi mimane timo kamano